Fänken un midd ze ginn ne? Jo e bësse schonn ne.
Ass nach wäit? Ass nach e Stéck.
Ech muss raschten.
Soll eng kleng Paus man? Wat op de Buedem leeën oder wat? Ech hunn do eppes dobäi. Ah.
Haut geet et ëm d'Thema Still, ëm d'Thema Sëtzen, Sëtzen dobaussen. Also kloer, sëtze ka jiddereen an där kënnt egal wou hisëtzen, kee Problem. Mee wann een awer länger ënnerwee ass, ass et awer heiansdo schéin net um Buedem ze sëtzen, mee vläit op engem klenge Stull oder esou. An dofir hu mer elo e puer Modeller vu Still fir Iech dobäi. Bësse Camping, bëssen Outdoor, gesitt der elo mol einfach. Deen éischte Stull dee mer Iech haut weisen ass deen heiten. Moment.
An dat war se Stull, sou kleng. Yep, sou kleng, mega liit an dee kann een zum Beispill och gutt am Rucksak mat hunn. A wéi een deen opbaut, dat weisen ech Iech elo. Boah, Mini, hei muss een erëm studéiert hunn dofir. Mikado!
Ech mengen, ech gesinn ongeféier, wéi et geet. Wa mol op.

Bisse schmackes geht alles. Ja, keng Angst dofir ze zéien, Den ass dofir gemat. Di kennt dat. An
äh, Also de Stull ass do ënnen, den Tim ass esou grouss. Ja.
Also dat Déngen ass wierklech hei. Dat Liit. weit guer näischt ha. Den kann ee wierklech mathuelen. Ech setze mech mol mol drop.
An e brécht net. Ich breche, ich breche. Eigentlech. Nee, dee brécht net.
So, op den éischten Déngens, ganz bequem eigentlech. Mir hunn nach esou een dobäi, méi e groussen, a wéi deen opgebaut gëtt, weise ech de Mini. Hei hu mer Stull aus engem bekanntenen Sportsgeschäft, Numm nenne mer natierlech net, alles selwer kaf, keng Reklammen. An wat un deem aneschters ass, gesitt der direkt. Scho vill méi grouss. De Prinzip ass awer deen nämmlechten. E bësse rëselen, da fält dat scho vum selwen aneneen. Effektiv, alles vum selwen. Gutt. Do nach do ran. Do ran. An den nämmlechte Prinzip wéi den éischten. Äh, Fäerdeg? Nee, nach net! Mär mussen en nach auserneen drécken. A wéi der gesitt, gesäit en e bësse méi grouss aus. An deen ass och méi grouss. Erëm nees heiran. Eran. E bëssen zéien an drécken. Dofir sinn déi Still och gemeet. Déi aner Säit dat nämmlecht. Zéien an drécken. Wéi scho gesot, keng Angscht, dat ass dofir gemeet. An e bësse méi en héije Réck. Mengen d'Sëtz sinn och nach e bësse méi bequem dran a well de Sëtz och méi héich ass. An wéi der gesitt, ei deen hält mech esouguer aus.
D'Sëtz sinn awer gutt, he? Ganz bequem, kann e bësse schaukelen. Jo, also Dat hei sinn elo zwee Modeller gewiescht, déi si gutt klappbar, mega liit, kritt der souguer an de Rucksak beim Wanderen, wann de, wann dat da muss sinn. Mee ganz éierlech, Mini, fir um Camping ze sëtzen,
Ja. hei ass éischter esou Richtung Outdoor. Ja. Wann mer soen, mir ginn Outdoor mat engem Stull, dann géif esou eppes. Géif, ja. Mee fir um Camping ze sëtzen, do sëtzen ech awer gär e bësse méi riit, bequem, héich, wéi och ëmmer, voilà.
Hei ëss de schlecht drop an, wann s de en Dësch hues. An do ginn do nach e puer Modeller, déi sech iergendwéi bei eis esou ugesammelt hunn, déi ëmmer mol eng Kéier matginn. An wéi eng dat sinn, weisen mir iech elo. Also campingstechnesch e ganz einfache Klassiker ass deen hei. Ech mengen dee kennt der alleguer. Zack. Och fir Festivaller.
Zack.
Drop a fäerdeg ass de Lack. Klenge Becherhalter. Awer och an deem hunn ech elo keng Loscht. Stonnelaang ze sëtzen. Jo, well hei déi Dénger hei ënnen, d'Staangen, dat dréckt awer an. Ass elo net esou dat, gi mëttlerweil besser Saachen. De Virdeel vun deem hei ass um Festival, wann een der e klaut, klaus einfach den Noper säin. De Siegfried huet een nämlechten. Tim, wat méchs du mat deem komesche Stull do? Ech hunn hei eppes vill Besseres. Retro-Style. Kënnt um Réck droen. Hutt der gefaart dobäi? Nach ee gefaart dobäi. Ah, fir déi Leit, wou kale Béier wëllen, eng Killtäsch gëtt do nach, déi een do eru kann hänken. An da da da. Enke kuerz do virzéien. Eng mega geil Liisch. Wäit erof geet et. An oi. De Bauch eraus. Nee, maache mer erëm zou. Oh. Hei iessen ech net drop, mee hei raschten ech.
Mini hei op do ronderem ze lungeren ha hei si serieux Leit ënnerwee dofir hun ech den heite Stull dobäi euh dee kennt der vläit och ah den huet schon ausgeklappt ja normalerweis huet de just déi heite Gréisst an ass awer schwéier an ass wierklech schwéier an deen hëlt een och elo net mat iergendwéi wanderen oder soss eppes Mee fir Camping ass en tiptop, well esou, ennen de Ritschratsch op, an et sëtzt ee gutt. De Virdeel vun dësem Stull ass, Bon, klein Gefacher op der Säit. Mee der sëtzt ebe riit, kënnt beim Dësch riit sëtzen, der kënnt awer och gemittlech chillen a lungeren. An hei ënnen, dat Gestengels, mierkt ee quasi guer net. En ass wierklech ultra bequem. Ech hunn deen hei zënter, keng Ahnung, siwe Joer elo ongeféier am Gebrauch an dee war op jidde Fall derwäert.

Fällt hien net ëm wann e sou schaukelt? Nee well et ass e Schaukelstull. Mat der Funktioun wann een sech no vir leent kann een och beim Dësch iessen. Geil Buschi!
Schon geil de Buschi sech Stull. Ja. Huet eppes. Ja.
Bon.
Dat war eng kleng Präsentatioun vun eis elo zum Thema Sëtzen äh, beim Campen, Bushcraften, Outdoor, wéi och ëmmer. 't ass vu bis eppes dobäi, och präislech vu bis. All Stull huet seng Funktioun. All Stull huet seng Daseinsberechtegung. Dir musst selwer wëssen, wat Der braucht a wat Der wëllt ausginn. Dat ass esou, mengen ech, déi eenzeg Saach, wou een do muss oppassen. Wat sollen d'Leit nach maachen? Liken, abonnéieren. Liken, abonnéieren.
Kommentéieren.
Gären.
Mee wéisste gär mol, wat fir Still schleeft är esou mat? Schleeft dir aarde Still mat? A jo, wéi een?
Jo. An dann gesi mer eis am nächste Video. Vill Spaass beim Sëtzen.